Ulu Vatan cenkinde biñlernen qırımtatar askerleri duşman ile küreşip can bergenler. Olarnıñ sırasında menim qardedem Amit Abiyev ve onıñ doğmuş tatası Ayşe Abiyeva. Olar aqqında men anamnı ve Ayşe qartanamnı zenaatdaşı ekim Riza Bekirovnı ikâye etmege rica ettim. Bilesiñmi, balam, Böyle insanlarımıznıñ tarihını ögrenip, başqalarğa tanıtmağa kerek dep sayam. Qartbabam Amit ve Ayşe alam Bağçasaray rayonınıñ Alma Tarhan köyünde dünyağa kelgenler. Qartbabam biñ doquz yüz onuncu senesi, qardaşı Ayşe ise biñ doquz yüz yigirmi birinci senesi doğdı. Vaqtı kelgende, olar köy mektebine barıp, beş sınıfnı bitireler. Amid ve Ayşege oquv qolay berile edi. Onıñ içün babası oğlunı Aqmescitteki Rafaqqa yibermege qararğa kele, Ayşe ise Bağçasaraydaki feldşer-akuşer tehnikumına oqumağa kire. Oquvnı bitirgen soñ, biñ doquz yüz otuz eki, biñ doquz yüz otuz yedinci seneleri Amid qardedem kolhozda brigadir olıp çalışqan. Ayşe biñ doquz yüz otuz doquzıncı senesi oquv yurtını bitirip, Colman köyünde hastahanede çalışmağa başlay. Biñ doquz yüz qırq birinci senesi iyün yigirmi üçte Amid qartbabam, şinel kiyip, cebege, Ayşe qardaşı arbiy hızmetke Mensanbatqa ketti. Aqyar mudafaasında Amid qartbabam öz tuvğan toprağı içün sekiz ay amansız cenk etti.

Biñ doquz yüz qırq dörtnci senesi oktâbr doquzda qartbabam vefat etti. Arqadaşları onı Vidin şeerindeki qabristanda defin ettiler. Mezarı üstünde qızıl yuldızlı eykelçik qoydılar. Amma bu aqta ailesiniñ haberi yoq edi. Amit ölgenler ve habersiz ğayıp olğanlar cedvelinde yoq edi. Zudiye bitamnıñ yazmağan, soramağan yeri qalmadı. Siziñ, aqayıñız, Abiyev Amit, ölgenler ve habersiz ğayıp olğanlar cedvellerinde yoq, dep cevap ala edi. Cenk bitken soñ qırq beş yıl keçe. Biñ doquz yüz doqsannıncı senesi Qırımğa kelgen Zodiye Bitam, odessalı jurnalist Gennadiy Rusanovdan qartbabamnıñ taqdiri aqqında aqiqatnı bile. Böyleliknen, bütün aile Ametniñ qaramancasına elâk olğanını bile. Ayşe, Dnepropetrovsk yaqınlarında yerleşken üç yüz yigirmi doquzuncı meditsina batalyonına arbiy feldşer olıp tayin oluna. Cenk ateşine şu yerde kirip, qurşun sızğıruvlarını, ölülerni birinci kere anda kördi. Maña birinci uruşlar pek qorqunçlı köründi, lâkin soñunda alıştım, dey edi Ayşe alam. Dnepropetrovsk, Harkov, Zaporojye, Donbass şeerleri içün uruşlarda iştirak etti, Kavkaz mudafaasında bulunıp, Pitigorsk, Orconikidze şeerleri içün cenkleşti. Ağır vaqıtları, qurşun tübünde qalsa da, snarâdlar partlasa da, Ayşe yaralarını ölümden qurturmağa tırışa edi. Ayşe Kerç ve efsaneviy Sevastopolde Sapun dağ içün deşetli uruşlarda iştirak etti, Sevastopolnı azat etüv içün uruşlarda soñunace cenkleşti ve çoq yararlıqlar kösterdi, Sevastopolnı azat etüv içün medalnen mukâfatlandı. Cenk bitken soñ, Ayşe çoq arbiy cenkâver medaller ile omuzında leytenant pogonlar olğan yaş cenkçi qız olıp qayttı ve öz zenaatını devam etti. Amansız cenk onıñ yüreginde silinmez iz qaldırdı. Özbekistanda Ayşe qartanamnen bir hastayhanede ekim Riza ağa Bekirov çalıştı ve o aqqında öz hatırlarını beyan etmege istey. Mına yaş felçer olıp, arbiy felçer bolıp kelgende, birinci hızmet etip başlağanda, öyle bir bek qıyın, bek öyle bir mürekkep bir alğa qalğan vaqıtları olğan. Yaralanğan hastağa qan qoyayatqan malinde, öyle bir avadan nemse uçaqları olarnı bombežka yapalar, bütün Oturğan on gospital bu ilmiy teşikke çevirile, anda er kes qaça, panika. Soñ bu aşapte o malde qan qoyıp, bir yaralığa qan qoyayatqan malinde öyle bir al bola, o qan alayatqan yaradar bir insan ya da doçka, a nu, ubegay, vidiş, bomböjka idöt, bombalaylar, dey daa. Bu asıl qıpırdamayış etti. Cesur apay özün yapqan işin temiz yapa, em nedayin özün nedayin saysa, öyle de yapa edi. Yaralanğan insannı qaldırmadı, onıñ ömürini saqlaş içün er bir qolundan kelgen şeyni yaptı. Şunıñ içün onıñ komandanlığı da. O, yapqan hızmetlerin yahşı bildi de, onı teklif etip, oğa bütün hızmet etken nemesinde, bölüginde oğa özüniñ büyük teşekkürin bildire. Depropetrovskta bolğan vaqia, Depropetrovsknıñ Petihatka degen köyleriniñ yanında bolğan bu vaqia. O yerde pek çoq adamlar yaralanğan, yaralanğan adamlar, askerlerniñ Endi çıqarmaq kerek. O malde o nazık bir yaş qızçıq felşirlerniñ institutını, şu uçilişçesini bitirgen, felşir uçilişçesini özün qolaymı? Baqıñız, qolay degil de o sizge bir. Erkek kişini tartıp, binadan nemege, özüniñ palatkasına, yardım gospitalge akemek qolay şey degil, bilesiñ. Sağlam kişi bile, erkek kişi bile bir adamnı, yaralanğan adamnı çıqarda baqmaz, da. O, aytması qolay. Acele yardım deyler bizde. Acele yardım, skoraye, neotložnaya medisinskaya pomoş, o şeylerniñ episini aşağıda. Alâ derecede yapa edi, er bir şey qolundan kele edi, er bir şeyni yapa edi onıñ içün. Ebet, anda ekimler bar edi, ekimler, ekimler ameliyat yapalar, oğa Ayşe apte bek büyük diqqatnen baqa, soñ o, büyük ekimniñ ruhsetinen o ameliyatlarnı soñundan özü de yapa edi. Öyle şeyler, er bir şey oñuñ qolundan kele edi Ayşe aptenin. Mına cenkten soñ, mına cenk bitti, demek, episi evge qaytıp keldi. Ayşe, Ayşe alam da, elbette, evge qaytıp keldi, amma Qırımğa degil de, Özbekistan, Özbekistanğa qayta ve siz beraber bayağı yıl bir bolnitsada çalıştınız. Demek, bu aqqında ne aytıp bilesiñiz? Endi men yaş, yaş ekim, yetmiş dörtünci senesi institutnı bitirdim de, em, men napravleniye boyunca anda yuqumlı hastalıqlar bölüminiñ başlığı oldım da. Kesen bir tecribeli, bir aşapten endi qoñşu sıfatında bile edim. Endi anda endi büyük emşire sıfatında endi bildim. Çünki büyük emşirenin de ehemmiyeti, bolnitsada, bek büyük edi. Anda ne aytmaz isteyim. Ayşapten teşebbüsinen o bolnitsa öyle bir intizamlı bolnitsağa çevirildi, siz esiñizde bolsa kerek, mına, Bulaqbaşqa ketkende yol boyunda Özbekistanda öyle bir mecnun talları ösedi, öyle bir güzel terekler, plakuçe iva deyler oña, mecnun talğa. O anda bir cennetniñ bağında bolğanday ola ediñiz. Anda öyle ösken güller, anda öyle bir tertip, temizlik, bir maşina kirmey edi. Andijan vilâyetiniñ on eki dane oblastından bizim Hocabat rayon bolnitsası birincilikni ala edi. Birincilikni. Çünki bu Ayşe Abiyevadan, Ayşe Abdedayın. Adamlar anda çalışa edi, bizim Ayşetelden ğayrı daa bizim qadın-qızlarımız öyle bir yahşı özüniñ işini bilgen adamlar çalışa ediler. Şunıñ içün o Ayşetelniñ yapqan şeyini qıymet keçmesi pek qıyın. O, o yapqan şeylerini men sizge sorasañız, men aytayım, o, biz, onıñ teşebbüsinen bizde, Tibbiyat müzeyi de, müzey meditsina deyler. Bütün Hocabat rayonınıñ meditsinasınıñ nemesi, müzeyi açıldı. Yekâne ondan bir yerde öyle müzey yoq edi, hep er kes kelip, on taciplenip baqıp kete ediler o müzeyge. Soñ aytam da, o, o bizim baş ekim de bek Avaz Qacaqov, Qacaqov degen adam bar edi, onı bek çoq adamlar bile, o bizim halqnı bek seve edi, mot ete edi. Aşağıdan öyle bir Alla dayın köre edi, onıñ yapqan işlerini pek begene edi. Ana, teplotrasan kete edi, o teplotrasanıñ üstüne o boş sıcaq ketmesin dep, onıñ üstüne teplitsa yapqan ediler, hastalarğa pomidor, soñra limon, öyle bayram künleri tarqata ediler. Öyle bir teşebbüsçi bir adam edi. Soñ anda daa bir şeyni aytmaq isteyim. Sovetskoye zdravoohraneniye Özbekistana degen jurnal çıqadı. Bek böyle neni, avriyli, yahşı bir avtoritetniy bir neni, mecmua. Onda Avaz Hacağıviç mına doquzıncı mayğa bağışlap Ayşe-te aqqında balaban bir oçerk yazğan edi, rus tilinde, ana şu jurnalda, eger aqtarsaq, onda tapmağa mülkün da. Ayşe qartanama öz ana toprağına qaytıp yaşamağa qısmet oldı. O, yetmiş üç yaşında kelip vefat etti ve Vilina köyünde defin etildi. Men ailemizde Amid qartdedem ve onıñ tatası Ayşe kibi qaramaniy insanlar olğanına ğurur duyam. Allah rahmetine olsunlar.